Joël, Am?
kanns de mir soen, wat s du haut de Moie giess hues? Wat war dat éischt Nahrungsmittel, wat s de zou der geholl hues? Wéi all Moien, e Kaffi. An du hues näischt giess? Nee, mir hu lo grad zesummen zu Mëtteg giess. Well ech brauch eng Auswiel, Ka mir hu Kaffi an dann, wat has de lo scho mir giess? E Veggie-Burger. Jo.
An kanns de mer dann och nach soen, wéi eng Faarf deng Ënnerwäsch huet? Déi ass hellblo.
Dat ass eng Aart a Weis fir säin eegene Porno oder Strippernumm ze fannen. Dat heescht, du bass elo entweder Blue Coffee oder Blue Veggie Burger. A bei mir, wann et Gedrénks ass, da sinn ech Black Club Mate, dat kléngt mega hipsterméisseg, fannen ech, oder Black Apple Cake. Wat fënns de besser vu béiden? Ech fannen Black Club Mate, zimmlech cool. Fir mech kléngen déi Nimm all bësse méi wéi sou Superheldennimm an ech fannen dat och méi sympathesch, muss ech soen, well Leit déi Sexaarbecht maachen gi sech jo oft sou Pseudonymmen, well se eben dat mussen a sech musse verstoppe virun der Ëffentlechkeet. Dann ass se mir Superhelden och total Recht. Virun allem passt et trotzdem zu eisem Thema, well Superhelden a Superheldinnen jo ganz oft Hir Ënnerwäsch iwwer de Leggings driwwer unhunn. Genau. Dat heescht, mir si lo um Punkt, fir ze soen, iwwer wat mer haut schwätzen, Joël. Mir schwätzen haut iwwer Ënnerwäsch.
Dat hei ass méi wéi Sex. Mir schwätzen all zweet Woch iwwer en anert Thema zu Sexualitéit. Vu wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen, bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper.
Ma dann, Moien a wëllkomm bei Méi wéi Sex. An mir hunn et gepackt, de Summer ass eriwwer, oder bal eriwwer, a mir sinn an der drëtter Staffel. Jo, dat Schéint ass bei eis, mir hu lo effektiv déi ganz Vakanz duerfen u Sex denken a mir ginn en plus nach dofir bezuelt. Also esou, dat heescht, dir huet dat vläit och gemaach a dir huet et vläit esouguer praktizéiert, wat mer hoffe fir iech. A mir hoffen, dir hat domat vill Spaass. Mir hunn éischter, jo, Kappaarbecht elo mol gemaach an eis vill Gedanken driwwer gemaach, wéi mer déi nächst Méint mat Äerch wäerte verbréngen a wéi mer d'Themen, déi um Ufank vläit sou wierken, wéi wann een do net vill kéint driwwer schwätzen, wéi mer déi dann a Form bréngen. Do hu mer, wéi gesot, d'Thema Ënnerwäsch a mir hunn allen zwee gemengt, mir géife mengen, dat wär dat selwecht, bis mer dunn ganz séier am Virgespréich gemierkt hunn, dass do Definitioune kënnen auseneegoen. Joël, wat fällt der dozou an? Wou mer elo viru vun de Superhelden an heldinnen geschwat hunn an du sos, déi hunn d'Ënnerbox iwwert der Leggings un, hunn ech mech gefrot, ass eng Leggings, ass dat net am Fong och op d'mannst heiansdo Ënnerwäsch? Eigentlech dach.
Ah, elo méchs de dat alles vill méi komplizéiert, Joël. Mee et ass och komplizéiert. Et ass komplizéiert.
Also et ass emol guer net esou einfach, wat iwwerhaapt alles Ënnerwäsch ass. An dann ass et och nach guer net esou einfach, wisou een se undeet. Also do hu mer och an der Ëmfro, wou mer elo nach am Verlaf vun der Sendung méi oft wäerten drop agoen, also op der Ëmfro op Instagram, gemierkt, dass och Dir Iech do net eens sidd. Dat mécht dat Ganzt awer immens interessant. Mee ech kommen enker ganz kuerz op d'Grondwuert einfach zréck. Also Ënnerwäsch ass fir mech an alleréischter Linn eppes, wat een ënnert senger no bausse visibeler Kleedung unhuet. Also, mhm. dat heescht, dat den totale Konträr vun de Superhelden, vun denen mer virdru geschwat hunn. Mhm. Dat wär lo dat allergrondlegendst, well do hu mer nach keng Funktiounen, déi ganz vill variéiere kënne vu Mënsch zu Mënsch. Also dat giff ech lo als Grondidee huelen. Et ass eppes, wat s de lo net d'office no bausse gesäis an et ass eppes, wat sech tëschent denger Haut an denger Kleedung befënnt. Ech mengen, dat kann ech esou mat ënnerschreiwen. A wat falen der da lo fir Funktiounen an? Also de Grond wisou een eppes zwëschen déi, soen ech lo mol, baussescht Kleedung an de Kierper undeet ass jo normalerweis dat een iergendwéi wëll gewëss Organer oder gewëss Kierperregioune schütze virun där Kleedung oder et wëll een d'Kleedung schütze virun deenen Organer déi eventuell iergendwéi Flëssegkeete verléieren oder esou. An dat ass mol eng Funktioun, also iergendwéi esou Schutz. dann wëll een iergendwéi vläicht d'Saachen a Form bréngen, dann mengen ech ass Wäermt och einfach een eng normal Funktioun, also de Prinzip vum Zwiebellook dee kenne mer jo alleguerte virun allem am Wanter wann ee vill Schichten iwwert een undeet a bei der Ënnerwäsch huet een eben ëmmer um Kierperregiounen, also virun allem eben am Intimberäich, dat ass jo och e Beräich dee gutt duerchblutt ass, wou een dann normalerweis vill Kierperwäermt giff verléieren, dat ass vläicht gutt fir deen bësse méi Wäermt anzepaken virun der Keelt. Wat mer elo nach net haten, dat ass dass een Ënnerwäsch benotze kéint oder kann fir Saachen ze verstoppen. Do ginn et verschidde Saachen déi ee verstoppe kann, dorobber wäerte mer agoen. An dann kënnt natierlech, dofir gëtt et mengen ech och dat Wuert Reizwäsch, gëtt et natierlech och nach dee ganze Beräich vun wat kann ech iwwerbetoune, wéi kann ech eppes nei an Zeen setzen nennen ech et elo mol. Dat ass e bësse sou wéi en, nee ech loossen dee Vergläich elo sinn, deen Zäu blitt. Ech hätt den zwar elo gären héieren, mee et ass ok. Jo, nee, mee et ass ëmmer, also ech hu jo eng relativ grouss Oberweite a wéi soll ech dat soen, mëttlerweil passen ech méi drop op wéi virun 10 Joer, datt et net permanent sou ausgesäit, wéi wann d'Uebst aus dem Kierfch eraus géif falen. An dofir hat ech dat Bild iergendwéi am Kapp, dass et drop ukënnt, wéi een den Uebstkuerf arrangéiert, ier een en da moolt an engem Zeechecours fir Leit, déi soss keng ze dinn hunn mat Aquarell. Mee jo.
Dann als Stilleben. Wow, ech mengen dat dovun hu scho sou vill Mënsche gedreemt an hirem Liewen. Bei engem Podcast ass et awer e bësse blöd, wann een de ganz Zäit just de Bak hält. Mä jo, lo wa mer Dat stémmt, lo ofgeschwiffen, si mer, geschweift, si mer ofgeschweift. geschwoffen, mat wat Also, wëlls du ufänken? Kann een, well mer e Sex-Podcast sinn, soll mer fir d'éischt iwwer Saache presentéieren, wëlle sexy sinn, schwätzen? Ka mer maachen.
Hues du grad Ënnerwäsch un, an där s de dech sexy fills? Fir mech ass dat eng Grondkonditioun, also dass dat zesumme mat Bequemlechkeet geet. Ech géif nimools eppes undoen, wat opreizend ass, mee onbequem. Ech hat dat zwar mol an der Vergaangenheet, jidderee mécht do seng Erfarungen a kuckt dann, wou en a wéi eng Richtung e geet. Ech muss awer soen, dass zum Beispill elo e Sport-BH unhunn, dat ass an eiser Ëmfro och ganz heefeg genannt gi vu Leit, déi Oberweit hunn, dass déi Sport-BHe gär undinn an ech fannen, dass een déi och sexy maache kann, sech sexy fillen a wuel fillen, dat ass och eppes, wat s du net extra kompenséiere kanns mat Wäsch. Also et ass net e Mënsch, dee sech bei sech selwer net wuel fillt, deen da bemol de magesche Sütyen undeet an da bemol seet, okay, ech si lo een. Ech mengen, do kanns de heiansdo och an deene labberste, schlabberegste Saache kanns dech jo trotzdem wuel fillen. Also dat ass eng Aufgab, dat ass net einfach, mee fir mech ass dat op alle Fall emol déi Äntwert op déi Fro. Wat brauchs du da fir dech sexy ze fillen? Also ech hu bei mir gemierkt, dat et duerchaus Kompromësser gëtt zwëschen deene ganz komfortabele, ganz labbere Saachen an deenen Ënnerboxen, déi e bësse méi enk uleien, wou een, et ass elo net, datt een alles gesäit, mee déi awer vläicht e bësse méi Saache betounen, Kierperregioune betounen. Wou ech mech dann awer méi sexy dra fillen wéi an esou ganz, ganz labberege weite Boxershorts. Woubäi ech awer fannen, dat déi, jee nodeem u ween, och ganz sexy kënnen ausgesinn. Mee dat hänkt ëmmer e bësse vun der Persoun a vun der Ausstrahlung, déi déi Persoun huet an och wéi, wéi wuel ee sech eben an där Wäsch fillt. déi een undeet, hänkt dat Ganzt dovunner of. Kéint ee soen, datt déi enk uleiend Saachen hëllefen, sech selwer méi ze spieren? Du spiers däi Kierper jo anescht, well s de méi Berührungsfläch hues mat deem, wat un dir dru läit, souzesoen. Also ech menge fir mech perséinlech ass et tatsächlech éischter d'Ausgesinn. Datt éischter dat, ok, gefält mer dat elo, fannen ech, datt dat iergendwéi gutt ausgesäit, wéi dat et elo dat ass vu wéi vill spieren ech. Well ech hunn d'Gefill bei labbere Saachen heiansdo spiert een déi souguer méi, well se iergendwéi esou ronderëm schlenkere wéi bei Saachen, déi méi enk uleien, déi dann éischter esou zur zweeter Haut ginn. Dat ass, mee dat ass eng interessant Fro. Also do, ech ka mer duerchaus virstellen, datt dat och dozou bäidréit, datt ee sech dann méi, méi spiert. Hänkt och, mengen ech, vum Material of. Wat ech nach zimmlech witzeg fannen, wat mir elo opgefall ass, ech hunn ee Modell fonnt vun ënnescht Boxen, déi keng Néit hunn. An ech perséinlech fannen dat extrem agreabel. Ech fanne grad wann s de e bësse mockleg bass, oder ech hu jo effektiv och e bësse méi breet Hëften, datt et immens desagreabel ass, wann iergendeppes aschneit, wann s de all Mise en place muss all dräi Minutte maachen, well s de d'Gefill hues ze erstécken oder wat och ëmmer. An de Problem ass, déi sinn esou agreabel a luftig leicht, datt ech wierklech, wou s de schonn aus dem Haus gaange sinn a mech gefrot hunn, ob ech vergiess hunn se unzedoen. Jo, an do ass et da wéi gesot, da geet et scho bal éischter ëm sech guer net spieren, mee dass de sech bal d'Gefill hues, du wäers locker flockeg ënnerwee an du bass awer nach e bësse bedeckt.
Also ech fannen allgemeng fir Kleedung ass dat e gudde Critère, datt se net, datt et net stéiert, wann een se unhuet. Jo, an och do, mir hu jo scho ganz oft iwwer Entwécklungen am, am Liewe geschwat, wéi een da sou seng Plaz fënnt oder dat wat bei ee passt. An ech hunn zum Beispill bei mir erausfonnt, Et ass eben esou streng d'Hanga mat Ficellen, dass mir dat net geet, dass ech mech net wuel fillen, dass et net flott ass. An iergendwann hunn ech dunn einfach esou Saache fonnt, wou d'Bändchen eben méi breet ass, wou et einfach schéin opläit. Also wou s de quasi esou Hotpants hues, déi bal Stringthanga sinn an wou einfach esou endlech och d'Verständnis dofir komm ass, du muss net an de Kleederbuttek passen, mee de Kleederbuttek passt am beschte Fall zu dir. A wann net, da sichs du no Alternativen, mee du bass net blöd, well s du elo deen an dee Modell iergendwéi net ukriss. Mir hunn eis e puer zimmlech interessant Siten ugekuckt, wou een ënnerwech kafe kann. Do ware mer op engem queere Site, de Joël an ech, wou mer jo och, Joël, Saache gesinn hunn, déi wäit vum Schutz letztlech entfernt waren. Also do, dat war jo wierklech Reizwäsch, wou ënner anerem fir Leit, déi e Penis hunn, de Penis jo guer net méi verhüllt war. Also do war u sech esou zum Beispill e Lach. Do war éischter da sou e Gucklach, jo, fir dat ze presentéieren. Genau.
Meng ass mengen ech awer eppes wat ee wierklech just fir d'Geleeënheet undeet. Also ech ka mer iergendwéi net virstellen, datt een dat undeet fir elo esou e Virstellungsgespréich oder e laangen Aarbechtsdag, wou een dann déi ganz Zäit d'Gefill huet, esou do hänkt iergendeppes raus. Mee dat ass interessant, well et gi jo zum Beispill och där Sutien, wou s du quasi just Dräiecken hues, déi deng Brëscht ëmramen souzesoen a wou och vir eigentlech guer net bedenkt ass. An ech fannen et immens interessant, well ech mengen, dat huet ganz vill mat der mënschlecher Psyche ze dinn, dass ee sech da freet, firwat dees de et iwwerhaapt un? Well et, also iergendeng tragend Rolle, am waarste Sënn vum Wuert, spillt et jo dee Moment iwwerhaapt net méi. An ech fannen et do eigentlech ganz schéi, wa jidderee seng Poesie fir sech entwéckelt a kuckt, wéi eng Undeitung wëll ech maachen, wat wëll ech grad betounen, wat wëll ech net betounen. Et gi och déi Deppecher, ech weess leider net wéi dat heescht, sou déi wou's de ausgesäis wéi wann s de sou Riddon, Riddlespompon op de Nippelen drop häss. Ech, mir fällt den Numm grad leider och net an, ech weess awer was de mengs, sou ech mengen dat ass an den den USA wou een dann oft seng Nippelen net wäert net däerf weisen. Genau, jo. Ass dat dann sou den Truc fir kënnen oben ohne ze sinn an awer nach iergendwéi just dat aller aller néidegst ze verhüllen. Mee et ass interessant wéi oft dann esou ee klengt Stéck Stoff just nach dann awer iergendwéi dat Ganzt méi sexy a méi opreegend mécht wéi wann dat Stéck Stoff net do wier. Genau dat mengen ech.
Also dat ass wierklech, jo, giff ech am Fong gär wësse wou dat, wou dat hierkënnt. Mee wou s de elo vun deem Site geschwat hues, also do gouf et eng, goufe verschidde Marke virgestallt an eng, ech hu leider hiren Numm vergiess, war dat Spitzbube? Spitzenjunge Hipster Empire Schwarz. Ah jo, Spitzenjunge. A wéi den Numm et scho seet, hunn déi Ënnerwäsch fir Mënsche mat Penisse gemeet, wou Spëtzt dra virkomm ass, wat eppes ass, wat ee soss éischter seele gesäit. Also meeschtens sinn, ech nennen elo ënner Guillemets, Männerënnerwäsch ass entweder esou Kotteng Oder et ass e bësse méi uleiend, mee et ass meeschtens ganz wéineg verziert. A wann, da geet et éischter esou an déi sportlech Richtung. An dat Lei war wierklech deelweis immens schéin, ënnerwäsch, déi tatsächlech mat Spëtzt waren. Dat hunn ech ganz interessant fonnt, well ech schonn ëmmer e bëssen d'Gefill hat, dat dat dat esou den Truc, wat een esou Dessous nennt, oder wéi s du virdru gesot hues, Reizwäsche, datt et dat fir e Mënsch mat engem Penis, datt et dat am Fong net esou wierklech ginn ass, laang Zäit. Oder éischter esou e Nischendasein dat gefriss huet. Dat muss ee jo net verstoppen. Dat huet natierlech och mam Patriarchat ze dinn a mat deene Strukturen, an deene mer liewen, esou d'Fraen sollen sech als sexuell Objekter presentéieren an d'Männer, déi, déi kënnen dat konsuméieren an et ass am Fong egal, ob se elo iergendee schmuddelege Kalzong unhunn oder net. An ech fannen dat ganz cool, fir dat ëmzedréinen. An et ass natierlech och keen Zoufall, dat dat op engem Site ugewise gëtt, dee sech u queer Mënsche riicht. Ech hu mech gefrot, ob et op där anerer Säit vläit esou ass, datt well dat e bësse manner visibel ass, et da scho méi en Akt vum Statement ass, ze soen, hei, ech interesséiere mech och fir flott Ënnerwäsch. An do komme mer da rëm esou an déi Diskussioun, wéi vill männlech geliese Persounen stellen sech op eng ëffentlech Plaz a soen, hey, ech hätt do och gär en Angebot an ech fannt dat do och interessant. Wat een feststellt op jiddefalls, dat ass, dat am, ech soen emol, an der Zeen vun Männer, déi mat Männer schlofen, et éischter eng Betounung op ënnerwech gëtt, wéi elo an der heterosexueller Mainstream-Gesellschaft, giff ech elo emol soen. Also et gëtt mengen ech och relativ vill Fetischen, déi e bësse sou mat Sportsbekleedung ze dinn huet, also déi berühmt-berüchtegt Jockstraps, déi jo am Fong, Dat kennen ech net.
dat ass am Fong ofgeleet vu Funktionskleedung, vu Sportskleedung, wou een dann am Fong sou een Dëppchen dranhänkt, fir säin Penis a seng Eeër ze schützen, wann een American Football oder sou eppes spillt. Okay.
An do ass den Hënner fräi. An dat ass dann natierlech bësse sou e Fetisch ginn ënner verschiddene schwulen oder bisexuelle Männer. An dofir gëtt et déi mëttlerweil och einfach als normal Dessousen, Ënnerwäsch. Jo, do wollt ech elo am Fong e bëssen drop eraus, datt et do anscheinend méi, méi normal ass, datt Männer och speziell fir sexuell Uläss sech Ënnerwäsch kafen an vläicht och fir Fetisch-Uläss sech Ënnerwäsch kafen an undinn. An dat schéngt bei heterosexuelle Männer dann awer net ëmmer esou de Fall ze sinn, woubäi ech dat elo och guer net wëll ausschléissen. Also grad am Fetischberäich ginn et jo och heterosexuell Männer. Du hues dat mat der Funktiounswäsch u sech genannt an ech hu mech gefrot, wann et esou eppes wéi Funktiounswäsch gëtt, gëtt et dann och Dysfunktiounswäsch? Ab wéini ass Wäsch multifunktional? Well dat ass nämlech mäin Dram. dass mer dat alles zesummen an ee Package dra kréien. An dat, wat s du elo beschriwwen hues, dat ass jo da scho bal een Zweckentfremden oder, ech nennen et elo mol, och e Reclaimen. Also, dass tatsächlech, wéi kann ech aus eppes, dat an där enger Situatioun esou funktionéiert, eppes ganz anescht maachen a fir mech domat mäi Raum schafen? Wou mer elo nach guer net driwwer geschwat hunn, dat ass, dass déi angeblech entre guillemets weiblech Ënnerwäsch an déi angeblech männlech Ënnerwäsch, dass déi ënnertenee jo och nach getosch kënne ginn. Also dat huet en Deel vu menger, e groussen Deel vu menger Jugend ausgemaach. Ech si ganz laang Zäit, och well ech an där Zäit vill Baggy Pants unhat, hunn ech dat befreiend a mega agreabel fonnt fir Boxershorten unzedoen. Och do ass heiansdo esou d'Fro, wéi vill Leit hu schonn d'Ënnerwäsch vum jeeweils Andere vläicht och mol eng Kéier uprobéiert? Wéi interessant kann dat och si fir déi Erfarung eng Kéier ze maachen? Sief et nëmme fir ze mierken, dass dat heiansdo mega ustrengend a nerveg ka sinn, e Sütien un an auszedoen. An dass net all Mënsch déi mat zouenen Aen mat zwee Fanger opmaache kann. Wat ass däin Liblingsstéck, wat s de vläicht och Giff se undo wanns de lo en hot date häss. Ech sinn e bëssen traureg, well mäi Liewe war ganz laang faarweg. Dat heescht, ech war voller Begeeschterung, wou ech gemierkt hunn, dass et Sesamstrassen ënnerwäsch gëtt. An also wat méi topeg a méi verréckt, wat ech et wierklech méi cool fonnt hunn. Dat war esou am Sënn vun express net d'office sexy, an dofir gëtt et erëm sexy. Dat war op d'mannst meng Grondidee. Et huet net ëmmer funktionéiert. An ech si leider an e Lach gefall, dat ganz, ganz schwaarz ass. An dofir sinn ech effektiv ganz klischeehaft bal ëmmer nëmme schwaarz ënnerwee. An ech haasse Schnickschnack. Ech hunn et onmoosseg gär, wann et einfach just gutt deet an dat betount, wat et soll betounen. Mee also dat muss kee risegen Zirkus sinn, wou dann de Vorhang opgeet an d'Leit an der Manege stinn a soen, Wow! Mee ech sinn, obwuel een dat vu mir net géif denken, mee ech sinn do éischter den diskreten, subtille Mënsch, deen da seet, Ah! Ech presentéiere mech hei, hei ass kee Schnickschnack, mee et ass awer zimmlech cool. Wéi ass et bei dir? Ma ech si vläicht e bëssen ëmgedréint. Also ech sinn an deene leschte Jore méi méi fäerweg, méi gemustert an och definitiv méi enk a méi Formenvielfalt ginn. An ech muss soen, déi Saache wou ech mech am allerwuelsten an och am sexyste fillen, déi sinn tatsächlech méi enk an déi hunn oft zimmlech interessant Musteren oder Prints. Also wann ech elo eppes misst soen, wat ee vun de Favorites ass, dann ass et eng relativ knapp, ech weess da guer net, ob een dat Shorts oder Boxer nennt, also et ass op jiddwer Fall keng, keng laang labourg Boxershorts, mee soe mer einfach eng Ënnerbox mat, déi zwar schwäerz ass, mee et sinn Donuts drop. An dat kléngt elo witzeg, mee déi ass effektiv zimmlech sexy. Du hues en plus Strëmp, déi dobäi passen, ne? Mir hu vergiess iwwer Strëmp ze schwätzen. Mir hu nach guer net iwwer Strëmp geschwat. Si Strëmp denn iwwerhaapt Ënnerwäsch? Bah, denger Definitioun no schonn. Jo. Wéi stees de dann zu de Strapsen? Dat ka ganz sexy sinn, bei wann d'Leit sech domadder wuel fillen an wann et gutt ausgesäit, kann dat zimmlech cool sinn. Ech hu bei ville Saache gemierkt, an dat hutt Dir och ugemierkt bei Ären Äntwerten an eiser Ëmfro op Instagram, dat ass, datt et immens op d'Qualitéit ukënnt. Mir schwätzen awer vun eppes, wat immens no un der Haut ass, wat no u verschiddenen Organer ass, wat jee nodeem, wéi eng Fierwungsstoffer dra sinn a sou weider och wierklech schiedlech ka sinn, Allergië kann ausléisen. An ech hunn op d'mannst mat Strapsen, hunn ech wierklech gemierkt, also et ginn der, déi s de ouni Säitenbännecher kanns undoen, also dass se net uewen un eppes anescht befestegt sinn, déi da sou selbstklebend solle sinn. Also dat war, ech sollt dat elo eigentlech net op der Antenn soen, mee dat war wierklech pain in the ass. An jo, du bezilt, also du brauchs der einfach immens vill fir nozekafen, se halen net, se rutschen, du kanns net domadder danzen. Ech perséinlech fannen dat extrem schéin an ech giff ville Leit empfeelen, wa se dat gär undinn, dass se da sech dann éischter eppes kafen, wat se dann laang halen, awer dass se dann eng Kéier sënnvoll investéieren. Mhm. An déi sinn och alltagstauglech. Also ech fannen, datt dat net nëmme Special Events sinn. So, da brauch jo, et kee Collant jo, jo. unzedoen, deen ee bal bis op de Kapp nach kann zéien. Also Collant kann och interessant sinn. Do ginn et der jo och, déi méi an déi eng oder méi an déi aner Richtung ginn. Ech hat gemengt, du giffs soen, en schöner Collant kann och entzücken. An wa mer nach bei Strëmp sinn, gëtt jo och déi, déi Overknees, also mhm. déi bis iwwer yeah. d'Knéien ginn. Yeah. Déi kënnen och zimmlech cool sinn an zimmlech sexy. Jo, dat ass deen eenzege Moment wou sou laang Tennissocken och wierklech funktionéieren, wann ech d'Lift net mat Birkenstock kombinéieren. Nee, obwuel, dat soll och jidderengem fräigestallt sinn. Och dat ass e Fetisch wahrscheinlech. Birkenstock am Hescht. An da meen ech eng ganz dezent Iwwerleedung, Birkenstock, wäiss Tennissocken an de Marcel. Aah who the fuck is Marcel?
Oh merde, ech wollt eis zréck op d'Spur setzen, hunn mech dann komplett entgleist. Jo, ween ass de Marcel? Joël, weess du et? Bah, ech hunn et elo grad scho gesot, dat ass en Ënnerhiemchen. Ah, du soos et schonn? Jo! Oh pardon, do war ech a mengem Wahn hei vun dir ewech, ewechgeschwomm. Ok, pardon, mir ware beim Hiermchen. Et ass witzeg, well et seet jo net jidderee Marcel, mee de Joël seet awer Marcel. An Ärer Sendung iwwer Männlechkeet an Anführungszeichen hutt Der, hutt Der doriwwer geschwat an du soos du Marcel. Jo.
An do war fir mech déi grouss Fro, ob een dat op zu Lëtzebuerg ka retracéieren, ween deen Ursprongs-Marcel do ass. Ah, dat wär effektiv spannend. Ah, du weess et awer net? Nee, ech weess et net. Ech hu guer keng Anung. Ech hunn dat iwwerholl vun anere Leit an ech huelen un, datt dat einfach déi lëtzebuergesch Bezeechnung dofir ass. Mir wäerte Recherche maachen.
Mir wäerten an alle Recherchezentren uruffen, bei deenen een dat eventuell iergendwéi rausfanne kann. Oder Dir sot eis et an Dir schéckt eis dat dann per Instagram oder Facebook oder per Mail. Mee Marcel ass jo elo soumat, dat ass elo kee sou ee schéinen Numm, mee et ass awer okay, datt en Hiermche sou heescht. Mee et gi jo nach ganz aner Bezeechnungen. Also do ware mer jo nach op e puer Saache gestouss. Wat stéisst der op, Joël?
Am Engleschen nennt een dat wife beater, wat jo einfach keen immens schéinen Numm ass. Et ass brutal inkorrekt a blöd. An de Problem ass, ech hunn elo verschidden Artikelen an unerkannten groussen däitschen Zeitunge gelies, dat gëtt einfach telquel iwwerholl. Wann ech dat richteg verstan hunn, ginn et Firmen, déi déi d'office esou nennen. Jo, dat ass, mengen ech, einfach den Numm an Amerika. Ech, also ech weess net, ob et en aneren Numm dofir gëtt, fir dat Kleedungsstéck. Von der ziemlich problematisch. Ja, auf jeden Fall. das ist absolut.
Also doch, also sowohl, ja, an alle Richtungen. Also das an alle Richtungen, den, den, den Term ist nicht okay. An es ist natürlich auf der anderen Seite auch blöd, weil es hat elo ein schrecklich klischeehaft Bild ja. äh, von engem, ja, von engem ja, Mann ja.
effektiv am Kopf, den, den deen dat Déng en unhuet a womméiglech nach eng kleng Goldkett un an iergendwéi total voll ass an op seng Fra drop schléit. An dat ass jo eng total Zweckentfremdung vun deem eigentleche Kleedungsstéck. Dat ass net all Mënsch, deen e Marcel dréit, deen e Wife-Beater ass. Nee. Also op alle Fall ganz schéin absurd. Fir nach eng Kéier op dat Funktionaalt oder dat Multifunktionaalt un Ënnerwäsch Zréckzekommen, do giff ech gär e puer Grënn nennen, déi ënner anerem eis Nolauschterer an Nolauschtererinnen eis sou erageschéckt hunn. Et hunn der vill eben hygienesch Grënn genannt, du has et virdru scho e bëssen ugeschwat, wou et och ëm Kierperflëssegkeete geet, déi de Kierper verloossen. Denken, dass eise Kierper e gewëssen Undeel u Flëssegkeet einfach automatesch ofgëtt duerch den Dag erduerch. Dat hu mer all gemeinsam. Elo ginn et awer nach esou spezifesch Fäll, do geet et dann och schonn ëm e bësse méi grouss Quantitéiten. Dat eent ass bei Mënschen, déi menstruéieren. An dat anert, wat mer agefall ass, wou leider Gottes ganz wéineg driwwer geschwat gëtt, dat ass Inkontinenz. Wat Fällt dir zu béiden Themen do an? Zu Menstruatioun, do gëtt et jo och immens vill Menstruatiounsproduiten, déi meeschtens an der Ënnerwäsch verschwannen, mee et gëtt awer och mëttlerweil Menstruatiounsënnerwäsch, wou een einfach, jo, et lafe loosse kann an déi dann dono gutt auswäscht an déi fänkt dat dann souzesoen op. Ech kann dozou net immens vill soen, well ech selwer net menstruéieren, mee ech mengen dat jee nodeem wéi sech dat gestalt an wéi staark dat ass, hunn ech awer schonn vu Leit héieren déi relativ gutt Erfahrung domadder gemeet hunn an dat och relativ praktesch fonnt hunn. Also ech si jo interessanterweis och net concernéiert vun deem Sujet seit siwe Joer opgrond vun der Verhütung, déi ech gewielt hunn an well dat en Nieweneffekt war, dee bei mir agetratt ass. Mee wann ech mer ierlech ukucken, vu menger Jugend bis haut, wat sech do entwéckelt huet, fannen ech dat enorm spannend. An ech hunn elo och vu ville Frënn a Frëndinnen, déi menstruéieren, eben héieren, dass se do glécklech domadder sinn, dovun ofgesinn, dass de manner Käschten hues, dass de eppes hues, wiederverwendbar ass. A wat Inkontinenz ubelaangt, natierlech ginn et do och aner Produiten. Ech hu just och do d'Gefill, et gëtt oft gemaach, wéi wann just eeler Leit concernéiert wären. An et gëtt och dacks esou gemaach, wéi wa just Fraen concernéiert wären. An dat ass einfach en Denkfeeler. Grad am Kontext vu Prostatakriibs kann dat do ee Problem sinn. Dat ass eppes, wat net nëmmen onbedéngt am Alter antrëtt, mee och méi fréi antriede kann. An dee Moment fannen ech et ganz spannend och sou Reklammen sech unzekucken op der Tëlee, well Menstruatiounsënnescht Boxen ginn mat souzesoe weiblechen Darstellerinnen u sech op der Tëlee gewisen. Ech hunn dat fir Männer awer nach net gesinn. An och do fannen ech, dass wat wat Werbung ubelaangt een do vläit och nach eng Kéier sech bëssen aner Gedanke kéint maachen, well Leit déi d'Produite brauchen an deer doer Situatioun, déi si sécherlech frou Wa se dann iergendwann mierken, Hei, ech muss dat net ganz eleng op menger Mëscht do organiséieren. An ech si virun allem net eleng mat der Problematik. Also dat ass ganz, ganz kloer. Also mir hu lo e bëssen geschwat iwwer verschidde Funktiounen, déi ënnerwäsch kann hunn. Mir hu vill iwwer déi sexy Funktioun geschwat. Mir hunn awer och iwwer Wäerm halen oder Kierperflëssegkeeten opfänke geschwat. Mee et gëtt awer och nach déi Funktioun, fir Saachen ze verstoppen. Falen der do Saachen an? Ech hu mat enger ganzer Rei Persoune geschwat, déi e Soutien zwar hunn, mee déi eigentlech guer net gär undinn an déi doheem d'office op der Säit leie loossen an déi awer soen, Hei, ech sinn an enger Schoul täteg, ech schaffe mat ville Jonken, wat och ëmmer, déi einfach soen, Egal ob et mer lokal ass oder ob ech iergendeppes gesinn hu wat mech sexuell iergendwéi stimulléiert huet, ech wëll net dass ee gesäit dass meng Nippelen haart sinn an duerfir ginn ech dee Soutien un, well ech net eng Duerchsichtegkeet riskéiere wëll oder esou. Also do ass et einfach d'office esou en Isoléiere vun, dass de Kierper Reegungen net gesäis souzesoen. An dat anert wat mer awer do elo afält ass de sougenannte Binding. Mhm. Kanns du deen net gutt erklären, soll mer zesumme probéieren? Dat ass wann een Brëscht huet an déi duerch meeschtens een speziellt Stéck Stoff wat sech Binder nennt flaachdréckt an dann meeschtens sou ausgesäit wéi wann een keng Brëscht méi hätt. Jee nodeem wéi grouss déi sinn, wéi de Kierperbau ass gesäit een dat méi oder manner gutt, mee dacks funktionéiert dat relativ erstaunlech gutt. An dat ass eppes, wat vill Transmënsche benotzen, virun allem Transmänner eben, mee och non-binary Leit a soss genderfluid Leit, déi ebe Brëscht hunn an déi zäitweis verstoppe wëllen. Also et gëtt jo och Leit, déi keng, sech d'Brëscht net wëlle erofhuele loossen, mee dat einfach wëlle kënnen vun Dag zu Dag entscheeden. Genau, esou e bësse steiere kënnen dee Moment. Genau. Wat do wichteg ass, ass, datt een dat net ze laang undeet. well dat, well dat awer vill Drock op de Kierper ass, well do et och kann, wann een et falsch undeet, d'Rëpper verletzen. Also muss ee schonn gutt oppassen an dat sollt een och am beschten ebe mat engem Binder maachen, no enger Anleitung an net iergendwéi mat Bandagen oder esou. Dat ass éischter eng schlecht Idee, do kann ee sech da wierklech bleiwend Verletzungen zouzéien. Dat just als Kleng Klammer zu deem Thema. Ech hat elo bei der Recherche, sinn ech op WikiHow komm. Also et gi scho Situatiounen, wou elo Wikipedia oder Wikien net ëmmer déi allerbeschten an déi éischte Recommandatioun sinn. Mee wat ech do eigentlech ganz interessant fonnt hunn, dat war, dass et wierklech virsichteg erkläert war, hei dat do sinn déi Saachen, op déi een oppasse muss, do kënnt Der Iech informéieren, dat do si Grënn, firwat een dat do kéint maachen. Et gëtt esouguer erkläert, datt wa Leit sech deen éischte wëlle raussichen a finanziell Problemer hunn, datt et tatsächlech Firme gëtt, déi do esouguer esou eppes wéi Stipendien erausginn, wou s du da mat hinnen zesummen teste kanns, wat passt fir mech. An dass, wéi de Joël seet, also dat ka gesondheetlech Niewewierkungen hunn, déi d'Zil verfeelen. Also et ass total legitim, esou eppes ze benotzen, mee et muss een einfach oppassen an et sollt een elo net blannemännechers improviséieren, well soss ass dat, wat engem säi Liewe vläicht kéint verbesseren, kéint et e bësse méi schwiereg maachen. An dofir giff ech äech do einfach recommandéieren, wierklech, ech hat elo deen däitsche gekuckt, dat ass Wikihow, Brüste binden, damit sie flach werden, ass et simpel erkläert. An ech denken, do kritt der esou en éischten Abléck doranner, wou der dann dono d'Fühler ausstrecke kënnt fir ze kucken. Also wat op alle Fall ganz kloer ass, dat ass, dat ass wéi all aner Ënnerwäsch oder all Wäsch, déi een ënnert senge Kleeder dréit, eng ganz individuell Geschicht. Also do sollt ee kengem eppes suggeréieren, wat net un déi Persoun dee Moment ugepasst ass. An et ass okay, seng Zäitchen ze brauchen, bis een do seet, hei elo sinn ech op menger Plaz ukomm, wou ech dat maache kann. Elo mol vum Uewerkierper geschwat, Joëlle, ech muss der éierlech soen, ech kenne mech guer net esou Gutt aus, wat den Ënnerkierper ubelaangt, fir Saachen ze verstoppen, gëtt et do och Méiglechkeeten. Also et ginn natierlech och Leit, déi net wëllen, datt ee gesäit, datt si ee Penis hunn, an dee kann een dann och verstoppen. Do gëtt et och speziell Ënnerwäsch. Ech kann der elo net erklären, wéi een dat alles genau mécht, mee dat nennt een Tucking. Do gëtt et och ganz vill Anleitungen, wéi een dat esou maache kann, datt et éischtens net opfält an zweetens, datt et angenehm ass. oder net ze vill onangenehm, mee dat, an do gëtt et och Ënnerwäsch déi engem dobäi hëllefe kann, dat geet allerdéngs och ouni, ouni speziell Ënnerwäsch, mee do gëtt et dann och Anleitunge fir déi Leit déi dat wëllen ausprobéieren oder brauchen. Wat ech nach zum Verstoppen mer elo grad agefall ass, dat ass, Verstoppen, et ass ëmmer e bëssen d'Fro wéi een dat Verb interpretéiert, an ech fannen, datt et e ganz groussen Ënnerscheed mécht, ob ee selwer zum Beispill, wann ee Brëscht huet, seet, Ech hunn et einfach léiwer, wann dat méi flaach ass an ech fille mech domat méi wuel. Oder ob een tatsächlech an eng Situatioun kënnt, wou ee vu baussen d'Gefill huet, datt d'Leit een ze vill beobachten an een esou eppes wéi e Schutzschild aus Gêne viru sech hält. Et gewinnt ee sech esou an deelweis zimmlech krank Situatiounen eran, datt ee sech déi Fro vläicht op en Neits musst stellen, Esou fillen ech mech tatsächlech elo méi geschützt an ass dat fir mech en agreabelt Gefill? Oder wéi fillen ech mech beobacht vu mengem Ëmfeld? An dat vläit och heiansdo nei ze verhandelen. Also ech wëll elo net ze vill fir Transpersoune schwätzen, well ech net trans sinn, mee dat, wat ech héieren hunn aus Gespréicher mat, mat villen Transleit, ass, datt et effektiv oft guer net esou vill ëm den eegenen, ëm dat eegent Gefill geet, mee éischter dorëm, wéi aner Leit een ukucken a wéi aner Leit een deen eegene Kierper interpretéieren. Mir soe jo oft, et gëtt een als Fra oder als Mann gelies an dat, läit nun mol oft dorunner wat fir Wölbungen een an der Kleedung erkennt an dat ass dann oft de Grond wisou een op esou Mëttelen zeréckgräife wëll, quitte dat een dat natierlech och fir sech selwer maache kann an dat och super ok ass fir ze soen, hei ech wëll einfach esou ausgesinn. Mee ech mengen dat et oft, jo, de Bléck vun der Gesellschaft, de Bléck vu baussen, dat deen oft eng grouss Roll spillt an net fir näischt gëtt et vill Initiativen oder Leit déi soen, hei normaliséiert mol enker dat et och Männer ginn déi Brëscht hunn an och Frae ginn déi ee Penis hunn an dat dat einfach méi normal gëtt dat net, déi Kierperdeeler net esou a Geschlechter anzedeelen. Sou, ech hu lo nach eppes ganz aneschters wat ech dech wollt froen. Fro mech.
Wat net weder mat verstoppen nach mat iergendeppes dobäimaachen ze dinn huet, mee éischter mat wéi gutt sëtzt et. Hues du schonn enker ee Bra-Fitting gemeet? Jo, viru laanger Zäit. A säitdeem hu sech meng Moosse leider verännert, jo. Well dat ass jo anscheinend effektiv esou, dat ganz vill Leit mat Brëscht deen dee falschen an oft een ze klenge Sütien undinn. An dat deet wéi an dat ass desagreabel. An et muss een och, do komme mer op d'Qualitéit zréck, qualitativ héichwäerteg Saachen, déi ugepasst sinn, kaschten och e gewëssene Präis. Dat heescht, oft entscheede Leit sech net fir een, dee gutt sëtzt, mee fir zéng, déi hallef sëtzen. Dat heescht, och do ass et ze empfeelen, sech beroden ze loossen a sech Saache erauszesichen, déi wierklech gutt sëtzen. Genau, an sech déi Zäit och einfach ze huelen. Also et ass erëm esou eppes, et ass eigentlech och eng Self-Care-Moossnam, wann een esou wëll. Dat gehéiert dozou, op sech kënnen a wëllen opzepassen. An datt een do heiansdo och Fachunterstützung vu bausse brauch, ass och okay. An duerfir, an et huet een d'Recht op sech selwer an op seng Haut opzepassen an ze wëssen, datt ee sech net dat leschten Gëft iergendwéi esou direkt op d'Haut drop leet. An dofir léiwer sech Zäit huelen, et preparéieren, Spaass hunn, et vläit esouguer mat enger Frëndin oder engem Frënd zesumme kombinéieren an dat bësse glorifizéieren an dann dat Richtegt eraussichen, wéi esou Zack Zack Bum Bum oder sech am schlëmmste Fall et nach vun der Mamm oder dem Papp kafen ze loossen.
Ok, Klamer zou. Mir wäre beim Tucking, also de Penis an der Ënnegbox iergendwéi verstoppen. Et gëtt awer och nach de komplette Géigendeel dovunner. Genau, do si mer am Beräich vum sougenannte Pegging. Dat ass fir Leit, déi kee Penis hunn, déi awer gären esou eng Kurv do hätten. Do gëtt et dann och speziell Ënnerwäsch, wou ee sech e sougenannte Pecker kann dramaachen. Dat kann e Silikon-Penis sinn, also keen Dildo, mee eeben een a Schlafferform. Dat kann awer och einfach eng Eng Bull sinn, soen ech elo mol. Also dat ka méi oder manner realistesch ausgesinn an et geet oft dorëms, datt een dann eben a Stroossekleedung esou ausgesäit, wéi wann do een Organ wier. Ech hat eng kleng interessant Erfarung mat enger Persoun, déi dat heiansdo gemeet huet, wou ech dunn esou war, Wéi, hues du hei nach en Dildo leien? An dunn Well déi Persoun esou, Neen, dat ass mäi Schwanz. An ech esou, Jo, okay, wisou léisst du deen no hei ronderëm leien?
Wann ee lo iwwer d'Pecke schwätzt an et geet ee rëm bei den Uewerkierper, bei Mënschen, déi Brëscht hunn, da kann ee jo soen, dass e gewëssene Pendant, et ass net direkt dat selwecht, mee e gewëssene Pendant dozou jo de Push-Up-BH ka sinn. Ja.
An ech fannen, dass et jidderengem soll zoustoen, sech ee Push-Up ze kafen oder net, well do hu mer jo Kësser, déi a ganz ënnerschiddleche grousse Formen do eigentlech kënnen dra sinn. An do kanns de der jo quasi deng Dimensioun eraussichen. Et gi Leit, déi domat zwou Körbchengrössen méi hunn. An ech fannen, dass dee Choix, dee soll ëmmer do sinn, sech selwer ze ergänzen, Mir mécht et just heiansdo Suerg, wann ech mer a Butteker esou Situatioun ukucken, well ech heiansdo d'Gefill hunn, dass de bal keng Soutienen méi fënns, wou där Kësser keng dra sinn. An ech fannen et ganz, ganz schwiereg, well oft doduerch, wéi déi konzipéiert sinn, quasi och suggeréiert gëtt, dass du onbedéngt eng grouss Oberweite brauchs. An déi eng gewëss Form sollt hunn. An dat ass jo, also wann een do da wéilt eppes Wäertendes soen, dann éischter dat, dat mer hoffentlech alleguerten iergendwann op dee Punkt kommen, wou mer mierken, datt et ok ass, wéi eis Kierperen ausgesinn, datt mer léieren, eis Kierperen esou z'appreciéieren, wéi se sinn, wat net heescht, datt een net däerf Saache veränneren. Also jiddweree soll Saachen u sengem Kierper däerfe veränneren a jiddweree soll och dierfen domadder experimentéieren, wéi ee sech an der Ëffentlechkeet gëtt, ob ee lo, ob dat elo e Binder ass oder ob dat elo e Push-Up-BH ass oder ob dat e Packer ass oder ob dat Tucking ass. Also dat si jo alles Saachen, déi ganz legitim sinn, mat deenen ee ka spillen, mee et soll een awer net sech forcéiert fillen, lo onbedéngt e Push-Up mat engem risege Këssen dran unzedoen, just well ee mengt, dat misst esou sinn a just well ee dat vun der Gesellschaft oder vun de Medien oder vu weem och ëmmer esou iergendwéi suggeréiert giff kréien. Also dat wier, mengen ech, a mengen Aen, dat wier, mengen ech, e Feeler, wann een esou Saache just giff maache fir iergendwéi enger Norm ze entspriechen oder fir, well ee mengt, soss giff een anere Leit net gefalen, well ech mengen, dat ass. Dat ass einfach net esou. Et ass déi grouss Saach vu sinn ech mir selwer genuch oder sinn ech als Mënsch einfach selwer genuch. An ech fanne schonn, datt dat wichteg ass ze soen, ech sinn als Mënsch selwer genuch an all Upgrade deen dobäi kënnt ass e schéine Luxus, weess de, datt een awer seet, hei d'Grondfassong ass total ok. Wat mer nämlech nach agefall ass, dat ass en immens dommt Beispill, Mir hu jo awer, mir sinn all mat Asterix an Obelix grouss ginn, an ech mengen, datt et an deene ganzen Asterix an Obelix Filmer keng eenzeg Fra gëtt, déi net esou Brëscht huet, déi total openee gedréckt sinn, wéi esou eng Massekarambolage. An ech weess, datt ech alleng duerch déi Biller relativ laang, ja, also soe mer bis an déi fréi Jugend, geduecht hunn, bei mir wär d'Oberweite ganz komesch, well et awer e gewëssenen Abstand tëschent menge Brëscht gëtt. Dat war sou deen Déngen, oh mee déi si jo net openee gedruddelt, da sinn déi awer iergendwéi falsch, huet een déi falsch sortéiert oder wat ass geschitt? An du mierks dann, nee, sou e gewëssene Grondofstand ass ok an du brauchs och kee Sutya, dee mat enger Heftklamer oder wéi déi Dénger, déi een, déi Handwierker benotzen, fir Placke festzemaachen, weess du muss déi net domat festhackeren oder openeen drätschen oder sou. An och do, do mierkt een dann ëmmer erëm, Du gewinns dech un e Bild, wou et einfach schéin a gutt ass, wa sech dat e bëssen ofwandelt mat der Zäit. Quitte datt een natierlech, wann ee wëll eng Corsage undoen oder eppes, wat an déi Richtung geet, dann däerf een dat och roueg maachen, mee dann natierlech awer bewosst an net just fir engem Ideal ze entspriechen, wat net vun der Natur net kann erreecht ginn. Genau, an dat ass deen Upgrade, deen ech mengen. Iwwregens hunn ech dat och ganz, ganz schéi fonnt bei deene Saachen, déi d'Leit eis geäntwert hunn, nämlech et hu ganz wéineg Leit gesot, dass se hir Ënnerwäsch undinn fir een aneren. An d'absolut Majoritéit huet gesot, dass et ganz vill ëm sech selwer wuel fille geet an dass et ëm e Selbstbewosstsinn geet a sech selwer spieren an dass et heiansdo einfach och en déck schéinen Dag ka gewiescht sinn, wann s du moies virum Spigel stees a sees, Wow, ech sinn einfach onmoosseg sexy an och wann ech soss kengem begéinen, mir geet dat total duer mech selwer gutt ze fillen an egal ob do Kazen, Hënn oder Donuts op denger Ënnerbox sinn oder ob s de mega rüschen Krom unhues oder däi Binder oder wat och ëmmer, mee dass de einfach do stees a sees, hei mir passt mäi Kierper grad elo esou wéi ech en hei viru mer gesinn.
Also heiansdo denken ech mer schonns u moies sou. A wann s de déi elo haut undees, et ass mega schued am Fong, datt s de dann kengem begéins a kee soss dee wäert gesinn. Jo, dat geheit ech awer och. Jo, heiansdo bedaueren ech d'Welt schonn, datt se net gesäit, wat ech grad ënnerënner unhunn. An duerfir hunn ech och, éierlech gesot, déi eenzeg Ënnerwäsch, mat där ech wierklech e bëssen e Problem hunn, dat sinn déi, déi Saachen. quasi verdrängen. Also et gi sou ënnescht Boxen, déi drécken däi Bauch fort, fir dass de e flaache Bauch hues an deem engen oder an deem anere Rack. Ok, dat kann ee maachen, mee ech fannen et bei deene Saache schwiereg, well ech hunn nach keng eenzesch Persoun um Äerdbuedem getraff, déi net gesot huet, dass se bal keng Loft méi krut mat sou eppes. Do hues de wierklech owes, wann s de da vun engem Fest, enger Hochzäit oder wat och ëmmer erëmkënns, hues de d'Gefill, de ganze Buttek giff der mol gefall kommen, iergendwéi sou, wann s de dech erëm ausdees. An ech fannen, ewech déi engem suggeréiert hei, du hues net déi richteg Form an ech drécken elo dat ewech wat stéiert, déi fannen ech schwiereg. Dann huet ee vläit einfach wëlles dee falsche Rack unzedoen. Keng Kleedung huet et verdéngt, dass ee sech selwer vergrëmmt a verbéit fir dass een se ukritt. Dat stëmmt.
Elo hu mir iwwert dat Allerwichtegst net geschwat, Joël. Wat ass dat Allerwichtegst?
Ech géif gär Mat engem groussaartegen Zitat, dat hei aleeden, Life is too short for pens. Dat huet e ganz wichtegt Idol vu mir gesot, nämlech de Winnie Puuh. Mir hunn net driwwer geschwat. Si dass keng ënnerwech sinn, mee ech wollt elo grad dorobber kommen. Hues de dann och nach ee Quillsproch? Nee. Oh, de Winnie Puuh muss awer do bleiwen, bitte. Jo, mee du weess, dat, dat pens, Boxe sinn. Ech hunn dat als Hotpants interpretéiert. Hien huet jo och just en Tanktop un. Hien huet am Fong just en T-Shirt un. Bon, déi aner hunn och alleguerte näischt, guer näischt un nämlech. Jo, si si sou eng Nudistekolonie mat engem sexpositiven décke klenge Bier. Als Alternativ dozou, Joël, hunn ech nach eppes am Angebot. Ech sinn nämlech, ech hu lo mam Margarete Stokowski sengem. Untenrum fräi.
Genau, ugefaangen.
Ech hu fonnt, dat giff, mee et geet och um Oben rum. Also ech hu geduecht, dat wären béides zwee schéin, schéi Sätz zum Thema. Esou laang kann een iwwer eng Aliddung schwätzen, ouni op de Punkt ze kommen. Joël, heiansdo och mol ouni? Fir mech net.
Also wéinst mir mäert dat gären, mee ech sinn do dann awer e bësse konservativ an hunn gär eng hënnesch Box un. Also ech fille mech einfach méi sécher a méi angeneem Wann ech eng unhun wéi wann ech keng unhun. Absolutely legit.
A bei dir?
Ech sinn sait Corona nach vill méi wéi all déi Joren virdrun eng total Verfechterin vum Braless. Also et war elo wierklech einfach extrem agreabel doheem keen mussten unzehunn, à la limite Sport-BH dee souwisou éischter dofir geduecht ass einfach eng stützend Funktioun ze erfëllen, mee dech soss net fills ze nerven. An ech sinn effektiv drop komm, dass ech mer fir d'Zukunft iwwerleeën, also ech mengen, dass d'Tendenz ganz staark dohinner geet, dass ech natierlech dobaussen een undinn, mee ech hu mech vill domat beschäftegt, firwat dat esou ass. An dunn hunn ech mech gefrot, brauchs du, wann s de baussent denger Wunneng bass, definitiv méi een oder huet et och mat ganz villen aneren Saachen ze di, bass de genéiert, fills dech beobacht, hei an do an do sinn ech nach net ganz fäerdeg an ech, dofir soen ech, also ech sinn elo 32, et ass heiansdo gutt e gesonden Update ze maachen an sech ze froen, firwat maachen ech dëst oder jenes net oder vläit awer. 23 Prozent sinn denger Meenung, also vun eiser Nolauschtererinnenschaft, also fir déi kënnt dat net a Fro, mee 77 Prozent hunn awer gesot, datt se déck gär ouni Ënnerwäsch ronderëm lafen an et huet och eng Persoun bei, Wéi gesäit deng Liblingsënnerwäsch aus? huet se eeben och geschriwwen, am beschten einfach guer keng.
Also dat wat s du elo geschildert hues vum Confinement, dat héiert ee ganz vill, liest ee ganz vill. Ech kréien de Sproch net méi zesummen mat wear your mask but not your bra, free the titty an dann geet et iergendwéi weider. Ech weess net, mir kënnen dat erausschneiden. Nee, ech fannt dat awer witzeg, dat ass en immens schéine Kampfsproch fir de Schluss.
Also ech fannt en op jiddefalls ganz legitim. A wäert och driwwer nozedenken, wisou een wat fir Kleedungsstécker undeet, wat fir Funktioun se fir ee selwer erfëllen a wat ee vläicht just undeet, well ee mengt, et misst een. Also, Dir hutt jo vläit, wou mer déi éischt Story lo fir déi nei Staffel gepost hutt, gesinn, dass deen éischte GIF, deen op deem éischte Bild drop war, Wanna hang out? war. An dat war lauter Ënnerwäsch, déi op enger Wäschléngt hung. An ech hunn dat e bësse süß fonnt vum Message hier. Wann Dir mat eis Out hänge wëllt. Mir sinn am Moment zimlech vill online. Mir sinn extrem glécklech, dass der no der Vakanz bei eis zréck komm sidd. Mir freeën eis enorm op déi nei Folgen, déi nach kommen. Et leeft vill Preparatioun. Mir freeën eis op Tipps vun Äech, op Austausch. Dat heescht, sidd do bei eis dobäi. Do kënnt nach eppes ganz Grousses. A wa mer zesummeschaffen, ass et eis egal, ob der Ënnerwäsch unhutt oder net. Ganz genau.
An domadder bis an zwou Wochen. Tschüss.
Ciao.
Eng gutt Fro. Gutt gefrot.
Eng gutt Fro. Wat ass Nudismus? Nudismus oder Fräikierperkultur, kuerz FKK, ass eng Beweegung vu Leit, déi gär plakeg sinn an dëst och net verstoppen. Si versti sech als Deel vun der Natur, et ass eng Aart a Weis an der Natur a mat der Natur verbonn ze sinn an an der Harmonie dran ze liewen. Et kann een dëst alleng, an der Famill, am Grupp oder am ëffentleche Raum praktizéieren. Mir kommen all plakeg op d'Welt a ginn dann zimmlech séier ugedo an agewéckelt. Dat war awer net ëmmer sou. Eis Urfare ware plakeg oder bal ganz plakeg. An de méi kale Regioune vun der Welt hu mer Kleeder, virun allem Déierenhait a Feller, ugedo fir eis waarm ze halen. An de ganz waarme Géigenden hu mer eis mat Kleeder aus Kotteng oder Woll virun der Hëtzt geschützt. Kleeder hunn eis och gehollef eis ze tarnen an doduerch méi Erfolleg bei der Juegd ze hunn an am Krich géint aner Gruppen. Si kënnen eis och géint Verletzunge schützen, zum Beispill wa mer kierperlech Aarbechten erleedegen. Mat dem Opkomme vun de monotheistesche Reliounen an dem Element vun der Scham, dem Schummen, hu mer eis ëmmer méi verstoppt. Mer sinn ermontert ginn, esou vill wéi méiglech plakeg Haut ze verstoppen. Den Nudismus u sech, de plakege Kierper, ass näischt Sexuelles. Genau wéi plakeg Kanner net sexualiséiert solle ginn, sinn d'Nudiste plakeg, fir sech fräi ze fillen. D'Zil ass net, sech aneren ze weisen oder ze gefalen. Op deene meeschten nudistesche Plazen ass een och net gezwongen, plakeg ze sinn, mee et dierf ee sech ausdoen, wann ee sech dono fillt. Alles Sexuelles ass, wéi op all anere Plazen, der Persoun iwwerlooss an ass ee perséinleche Choix. Wou fënnt ee sou Plazen? Et ginn nudistesch Wandergruppen, Campingen a kleng Vakanzendierfer. Nudistesch Plagen, déi oft e bësse vun den Dierfer fort sinn an an der Natur verstoppt sinn, fënnt ee bal iwwerall op der Welt. Um Stauséi zu Lëtzebuerg, bei Burfelt, ass och esou eng Plage. A Schweden an a Norwegen zum Beispill dierf een op all Plage plakeg sinn, genau wéi an der Sauna. Op verschiddene Festivals an a verschiddene Parken dierf een och plakeg sinn. Nudismus ass deelweis kulturell an a verschiddene Länner legal oder illegal. Studien besoen, dass plakeg sinn gutt fir eist Kierperbild ass an d'Selbstwäertgefill steigert. Keen ass perfekt, mer sinn all anescht an awer schéin. Bei dir doheem kann awer keen der verbidden eise Podcast ouni Kleeder ze lauschteren. An du, bass du léiwer plakeg oder ugedo?